Бӕстӕтӕ бирӕ сты, дуне уӕрӕх, цард сӕ ӕнхъӕвзы фӕрнӕй, фӕлӕ дӕхицӕй, мӕ райгуырӕн зӕхх, зӕрдӕйӕн уарзондӕр нӕй. Чызджыты хсары ацы рӕнхъытимӕ сразы уыдзӕн алчидӕр, кӕмӕн радта Хуыцау уыцы стыр амонд, йӕ фыдӕлты уӕзӕджы ад бамбарын ӕмӕ дзы йӕ сабибонты фӕхайджын уӕвын йӕ адӕмы фарнӕй. Уыимӕ райгуырӕн зӕхх уарзын уый уый у хъуыддаг, фӕлӕ уымӕй ноджы ахсджиагдӕр у алкӕмӕн дӕр бӕлвырд зонын ӕмӕ аргъ кӕнын йӕ уидӕгтӕн. Уымӕн ӕмӕ ӕнаивгъуыдӕй фидӕн нӕй. Адӕймаг дӕр тулдз бӕласау Йӕ уидӕгтӕй фидар ӕмӕ цардхъом вӕййы. Ӕнӕудон зонгӕйӕ лӕг налдӕр ӕндӕр адӕмты хӕрзтӕ райсын сарӕхсы, нӕдӕр йӕхи адӕмы культурӕйы бындурыл слӕууын бафӕразы. Уый та у сагъӕссаг уавӕр, уӕлдайдӕр та куы уай ахӕм адӕмы хатты минӕвар, йӕ арф уидӕгтӕ, йӕ фӕрнӕйдзаг бындуртӕ ӕмӕ ӕнӕбын хӕзнадонтӕ ӕнӕхъӕн дунейыл кӕмӕ ныххӕссынц. Уымӕ гӕсгӕ махӕн, ирон адӕмӕн, нӕ къухы цы ис, нӕ фыдӕлты бӕркӕдтӕй, уыдон хъӕуы цӕстыгагуыйау хъахъхъӕнын ӕмӕ сын кӕддӕриддӕр аккаг аргъ кӕнын зонын. Хъуамӕ нӕ макуы арох уыцы подхӕзнатӕ нӕ фыдӕлтӕн, кӕй бантыст бахъахъхъӕнын ӕрмӕст Иры табуйаг хӕхбӕсты фӕрцы. Уый тыххӕй не ппӕт кӕмтты хабӕрттӕ махӕн сты зынаргъ ӕмӕ зӕрдылдаринаг. Абонахон немӕ балцы Уӕлладжырмӕ, Ирыстоны рагондӕр кӕмттӕй иу, Архонгомы стырдӕр хъӕу Архон бабӕрӕг кӕнынмӕ. Архонгомы кӕддӕр уыдис цалдӕр хъӕуы: дыууӕ тъӕрайы, дӕсны, Архон, Дӕй, Цъус ӕмӕ Луар. Се ппӕт дӕр ӕрбынат кодтой тынг бӕрзонд хӕхты хъӕбысы. Ӕрхоны хъӕу ис денджызы ӕмвӕзадӕй мин цыппар сӕдӕ метры бӕрзӕнды. Йӕ ном равзӕрд, ӕвӕццӕгӕн, йӕ алфӕмблайцы бирӕ ӕрхытӕ ис, уыдонмӕ гӕсгӕ. Адӕмон сфӕлдыстад куыд амоны, афтӕмӕй Ӕрхонгомы бӕрзонд адагмӕ кӕддӕр Ксуртӕй балыгъдысты Ос-Бӕгъатыры фырт Сидӕмоны байзӕддӕгтӕ. Иуцасдӕр рӕстӕджы фӕстӕ дыууӕ фсымӕры Фатта ӕмӕ Наджи цуан кӕнгӕйӕ бафтыдысты, цӕрынӕн сӕ зӕрдӕмӕ чи фӕцыди, ахӕм бынӕттӕм. Алчидӕр сӕ равзӕрста йӕхицӕн хъӕу. Фатта ӕрцарди Дӕйы, Наджи та Цъусы. Таурӕгътӕм гӕсгӕ фӕстӕдӕр Наджийы байзӕддӕгтӕй иу, Елзар, ӕрцард Архоны. Уый фырт Цопанӕй уым равзӕрд Цопанты мыггаг. Сидӕмоны иннӕ байзӕддӕгтыл нымад сты ӕртӕ фсымӕры Лек, Чех ӕмӕ Навруз. Уыдонӕй дӕр равзӕрдысты ӕрхойнаг мыггӕгтӕ Лектӕ ӕмӕ Чехтӕ. Ӕрхойнагыл нымад сты Хуырымтӕ ӕмӕ Хуырымы фырт Гӕззайӕ равзӕргӕ мыггаг Гӕззатӕ. Ӕрхоны ӕрцардысты Цъӕхилӕй равзӕргӕ Икъаты, Хуыдӕлты ӕмӕ Босойты мыггӕгтӕ. Мыжурӕй ардӕм ӕрбалыгъдысты фсымӕртӕ Бекмӕрз, Дуду ӕмӕ Абӕга. Ӕмӕ уыдон дӕр ам смыггӕгтӕ сты. Уый уыдис тӕтӕры ныппырсты фӕстӕ фондз ӕхсӕзсӕдӕ азы размӕ. Фӕстӕдӕр ма хъӕумӕ алы кӕмттӕ ӕрбафтыдысты ӕндӕр мыггӕгтӕ дӕр.
Ӕрхоны хъӕу уыди Тынг рагон хъӕу. Царди дзы бирӕ мыггӕгтӕ ӕмӕ байдайӕн тӕккӕ рӕбынӕй. Тъӕрайӕ. Тъӕра дих кодта дыууӕ хъӕуыл. Уӕллаг тъӕрайы ӕрмӕстдӕр цардысты шахмантӕ. Дӕллаг тъӕрайы та ӕхсӕз мыггаг Илатӕ иу, Кобестӕ дыууӕ, Гӕзатӕ ӕртӕ, Хъырымтӕ цыппар, Хӕллатӕ фондз, Слонатӕ хсӕз. Ӕмӕ тъӕра уыд афтӕ конд. Мӕнӕ крепосткы дуаны хӕхтӕ амадуди едӕй дурӕй хӕрдмӕ, ӕма дзы бацӕуӕн у даркӕ. Уӕртӕ куы дуй, афтӕ заркӕ бацӕуӕн уыди. Ӕмӕ диссаг та цы мидӕмӕ куы бацуай, уӕд дзы хӕххӕм мӕнӕ ӕмӕ дӕнджӕрдӕр куы гранит дуртӕ хӕххӕм хаййӕста. Ӕмӕ фӕкастыстӕм, ай кӕцӕй у. Уый у цъитигомӕй, тепли, зӕгъгӕ, хох, ой бынӕй. Ӕз цуан уыдтӕн мӕ хордыгӕй. Ам ӕхеуон мидӕгӕй, херцын цы уыдысты, хысой нӕ зоны. Тъӕрайӕ ацыздӕм куы рбацӕуай, уӕд дзы уыди дӕсны. Ӕз мӕрыййӕфтон гыццыл хъӕу. Ӕмӕ дзы дзуӕрттӕ дзы тынг бирӕ уыди, афтӕ зӕгъынц. Хӕрдӕсты зӕгъгӕ мӕ бинаг дӕсны цардысты, астӕуктаг дӕсны мӕ фаллаг дӕсны. Фӕлӕ уым ничи царди, ӕрмӕстдӕр бираг дӕсны йеддӕмӕ. Ӕма дзы ӕрмӕстдӕр хеуцы ныхас баззади, дӕсны чызджытӕ, дам, ыл фӕндырӕй цагътой тъӕрайы лӕппутӕ капгӕ. Уыдон дӕр тынг раджы раздысты столты, цы мыггаг дӕ царди, уый абон дӕр ничи зоны. Хаттамӕй баззадысты. Дӕснимӕ ӕз хӕдзары хӕлттӕ рилӕфтон, и все, колхози фос дардтой. Ӕндӕр сӕ мӕсыджы бынат чи уый дӕр бӕрӕг уыди. Дӕлдӕр куы рцӕуӕм, уӕд был фидӕртты был уым зайади уӕлмӕрдтӕ мӕ фидӕртты был уыдис лӕгӕттӕ стыр ӕзмазыр ӕййӕфтон ӕлыджы къахт мидӕгӕй мӕ лӕг фидар нӕ уыди мӕ знаг чи у нӕ уымӕн йӕ фӕд дӕр нӕ цыди уырдӕм афтӕ арӕзт кондыдысты хъӕумӕ хӕстӕг у ӕмӕ хъӕу чи у нӕ сывӕллонӕй зӕрондӕй мӕ дам тухгӕ бӕндӕнты сластой мӕ уӕд сӕхӕдӕг иннӕтӕ чи сты уыдон знагимӕ хӕцыдысты Сомайчихмӕ ку ӕрцӕуӕн, мӕ царди сомайчихъ сомайтӕ, къаммӕрзатӕ, дудутӕ, икъатӕмӕ къаммӕрзатӕй стӕдӕр мыггагтӕ нӕ хъӕуы нӕ уыди. Уырдыгӕй куы ацӕуай, уӕд дзы уыди саккатӕ. Стод уырдыгӕй дӕлӕсыхы цардысты годжитӕ, гагӕзтӕ, хъарасатӕ, седантӕ. Ӕмӕ седантӕ дӕле уыди стыр ныхас. Уырдыгӕй гыццыл куы бауайай, адагӕй фалдӕр уӕцы царди бусарты сых. Бусарты сыхы цардысты абагаты, балитӕ, бусартӕ, темырхъантӕ, ӕлхастӕ. Уырдыгӕй уӕлӕмӕ куы ссыдаис, уӕд цардис Дзагкотӕ. Дзагкоты уӕле Хӕмӕттӕ, иннӕ Калуты сых ӕма калуты, калутӕ, лектӕ, цопантӕ, уыдон цардысты иумӕ уым. Ну, закъотӕ гыццылыл дӕр цардысты. Гыццыл. Фӕлӕ куы бацуат ахын ди хъигъыры сых. Ӕмӕ хъигъыры цардысты тӕлынтӕ, хыдӕлтӕ, мӕйкъаты. Уыдон дӕр йе та сӕ дӕллаг хъӕу хуынди. Ӕмӕ уым дӕр чи царди, уый нӕ зонынц. Ӕрмӕстдӕр Гокъосы лӕгӕт чи у, кӕд фӕцӕн Гокъосы лӕг, ӕгӕр гыцъыфал дӕр, хой дзы Йоми ӕмӕ йыл афтӕ загътой, йӕ хӕдзар, дам, Гокъосы лӕгӕтӕй уазалдӕр у. Хӕрзы фӕццӕгӕн Гокъосыл дӕр цардысты, дӕр дӕллагхъӕу хъӕу уыди. Раджы алыгъдысты фӕццӕгӕн. Уӕлдӕр куы суад, цардысты дзы Босойтӕ. Уырдыгӕй кӕцӕуай цыргъыздӕм, уӕд досотӕ. Досотӕ цардысты сындзадаг, ӕмӕ сын уыди мӕсыг. Ӕмӕ сӕ мӕсыг Мызуры мӕсыгмӕ йӕд лӕвӕрдта кӕрӕдзимӕ. Исты хабар уӕд Досоты мӕсыг та Хлойты мӕсыгмӕ. Хлойты мӕсыг Ӕрхонмӕ, Ӕрхоны та Тъӕрамӕ дӕснымӕ лӕвӕрдтой. Телефонӕй тагъддӕр уыди. Ӕсты уӕд уӕле чехтӕ цардысты. Ӕмӕ чехтӕ ӕппӕтуӕле цардысты. Чехтӕ сӕчынц чи у, йӕд карста хым. Ӕмӕ сывӕллон, ӕвӕццӕгӕн, былыл гыццыл йӕ хӕстӕг ӕрывӕрдта, былмӕ хӕстӕг. Мӕ сывӕллон дӕ авдӕны мӕ змӕлгӕ-змӕлгӕмӕ ратылын мӕ граммарды. Ӕмӕ уӕд ауна фӕкодтой, ай дам нын цӕрӕн бынат нал уаид сын. Ӕмӕ уӕд сӕ дзаумӕттӕ сымбыл кодтой, мӕ лабӕмӕ ралыгъдысты. Мин ӕфсӕдӕ ӕвдайӕм азы.
Ӕрхоны цӕрджытӕ кӕддӕриддӕр кодтой иу бинонты цард. Хъӕуы цӕрджытӕ уыдысты ӕмсӕр, ӕмбар ӕмӕ ӕмвӕнд. Кӕцыдӕр заманты ӕрхоны цард мин адӕймагмӕ ӕввахс, ӕмӕ ходы фӕстӕ уый уыд нымад Уӕлладжыры тӕккӕ стырдӕр хъӕуыл. Архивон ӕрмӕджытӕм гӕсгӕ мин асчъыдӕ стайхсы зымӕджы хъӕу уыдис ӕвдай дыууӕ хӕдзары, цардис дзы фондзсӕдӕ нӕуӕдз адӕймаджы. Мин фарасчӕдӕ дӕсӕм азы дзы цард авд сӕдӕ адӕймаджы. Мин фарасчӕдӕ дыууын дыккӕгӕм азы уыдис дзы стӕй хӕдзары, афтӕмӕй уыцы аз ӕрцыд тыхджын зӕххынкъуыст ӕмӕ бахъыг дардта хъӕуы цӕрджытӕй се мбисӕн сӕ цӕрӕнбынӕттӕ. Уый аххосӕй бирӕ бинонты хицауад сразӕнгард кодтой алидзын быдыры хъӕутӕм. Кӕдмӕ гуыр цардысты, уӕддӕр кӕрӕдзи уарзтой. Тынг бирӕ уарзтой кӕрӕдзи. Ӕнгом цардысты, дзӕбӕх цардысты. Мӕ дзы хӕр дзы иуон дӕсмӕ ма ссӕдз хӕдзары ӕнӕхъӕн ӕрхоны йед чи у. Тъӕрайӕдӕй райдайна, уӕд иуон дӕсмӕ дзы ссӕдз хӕдзары йеддӕмӕ знарыййӕфтон. Ирон ӕгъдау сӕм уыд, уый ирондзинад сӕм уыди. Алы здыгӕй дӕр дын ӕз зӕгъын, нӕ кӕрӕдзи ӕфсӕрмы кодтой. Куыд ӕмбӕлы, афтӕ уыди сӕ хъуыддаг. Ӕвзӕр дзинӕдтӕ дзы никуы ницы рацыди. Никогда. Уымӕн ма дзы зӕрондӕгтӕ, зӕронд устытӕ ма сын амыдтой, афтӕ дӕр ма кӕнут, афтӕ хорз уымӕн бакӕнут. Ӕмӕ хъуыстой. Ӕрдзы исчи мӕгуыр уыди, сидзӕр исты, Уӕд-иу ппӕты фыццаг зиууӕттӕ аздысты мӕ хос уымӕн карстой. Сугтеттӕ-иу ныр бахастой, сидзӕрты хъуыды кодтой йӕпты. Ну, мӕгуырдӕр чи уыдонӕн мӕ сын ӕххуыс кодтой алы хатт дӕр. Уым уыди сӕрӕбийы хыдӕлты, Хӕчъа, Хыдӕлты Хӕмӕтхъан, Бӕсойты Хадӕхц, Муссӕ, Уырыс, Уари Гадаци, Гыщи, Ӕмзорыхъо, цыппу бирӕ хорздӕхтӕ, йӕ рустытӕ дӕр дзы уыди тынг Беппе, ирон дохтыр уыди Беппе, нӕ чындз уыди. Оля, Нагъа, уырдыгӕй куы нцайуад, Гожи, поли, кӕрти. Еууылдӕр Беккы зӕронд уый та Беккы зӕронд цыдӕр хуыдтой накыди. Зеце, Зеце. Ма хӕхӕн ӕгъдауджын уыдысты, хӕхӕн нӕ ӕмӕ диссаг. Уыдонӕй уӕлдай ныхас никуы фехъуыстаис се ппӕтӕй дӕр. Уӕдӕ уый зӕрӕдтӕ куы нӕ уыдаиккой, уӕд мах цы уыдаиккам? Уыдон нӕ намыдтой алы хъуыддаг дӕр. Иролог уыди йе гъдауӕй, йе фсармӕй, йӕ алы хъуыддагӕй алцы дӕр амыдта. Кафын дӕр амыдтой, зарын дӕр амыдтой, кусарт кӕнын дӕр амыдтой. Чындзы хӕссӕг кӕсӕд дӕхи куыд дарын хъӕуы, назгӕ ма бакӕ. Все. Ӕмӕ лӕппутӕ чи сты, уыдон назгӕ нӕ кодтой. Ӕмӕ хъастмӕ разысты, ӕнхъӕлмӕ кастысты уыдӕттӕ. кӕд ӕрхаудзӕни мӕмӕ дӕр иу кафты бар. Кӕфтӕ амыдтой алцыдӕр. Цыма мӕнӕ Хуыцау сӕ разы ӕмӕ сӕм кӕсгӕ кӕны, сӕхи хӕфтӕ дардтой алчидӕр. Хуыцау цыма мӕнӕ хӕфтӕ ӕмӕ ӕвзӕр дӕр ничи дзырдта, давгӕ дӕр ничи, хыл дӕр нӕ, нӕ ӕхсӕнад ӕмбӕрстой алцыдӕр, ӕмӕ сӕ хъуыддаг уыди хорз.
Уӕздандзинад Сылгоймагӕн ӕппӕты разӕй уӕздандзинад. Афтӕ дӕр у зӕгъын, мӕнӕ-иу мӕ фыдӕлтӕ бӕх куы хӕдтой бӕх, уӕд ын-иу бафарстой уыцы бӕхӕн йӕ мады мады. Ӕмӕ-иу кӕд ӕмӕ фыдӕр мисал цъаммар фос уыд, йӕ байрӕгтӕй дӕр ын ничи хӕтта. Ӕмӕ уӕздандзинад Стӕй сӕ ныр сылгоймаг дӕ къухы цы и, кӕуый де рбацӕугӕ нӕрывӕр, йеддӕмӕ йыл бустӕ макӕ, хӕцаг бӕхы кӕсттӕ макӕ. Ныр мӕнӕм ӕртӕ усы, ӕртӕ усы уыди. Ӕмӕ сӕ лӕгтӕн сӕ фыды фыд Майрӕм хуынди. Майрӕм ӕма майрӕмбон ничи дзурдта ус сылгоймӕгтӕй, фӕлӕ йӕ хуыдтой ӕнцойбон. Ӕгъдӕуттӕй афтӕ уыдысты. Лӕджы ном дӕр ус нӕ дзырдта, фӕлӕ йӕ ӕндӕр хуызты дзырдтой ӕндӕр хуызты. Афтӕтӕ. Мӕ афтӕмӕй цардысты, кӕрӕдзи ӕфсӕрмы кодтой.
Ӕрхоны алыварс хӕхтӕ хъӕздыг сты хуызджын згъӕрты ӕвӕрӕнтӕй. Кӕддӕр ам тайын кодтой ӕфсӕйнаг ӕрхуы ӕвзист. Хуыдӕлты мыггаг фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ суанг мах дуджы онг уыдысты рӕвдз куырды куыстмӕ. Цалдӕр азы размӕ дӕр ма уыцы куыст кодтой хъӕуы кадджын хистӕр, дзӕнӕты бадинаг Хуыдӕлты Саханчери ӕмӕ йӕ фырт. Ӕмӕ-иу ӕрхонмӕ ӕрбацӕуг уазджытӕ цыдысты сӕ рагон куырдас фенынмӕ ӕмӕ бирӕ зонаг ӕцӕг уӕздан ирон лӕгмӕ байхъусынмӕ. Хистӕрты ныхасмӕ гӕсгӕ кӕддӕр Ӕрхоны уыдис, ӕхсӕвӕй-бонӕй чи куыста, ахӕм дыууын фараст донгуыройы. Хъӕубӕсты цард цӕджджинагау фыхти, хъӕу уыдис нӕргӕ хъӕу. Ӕнусты дӕргъы ӕрхон уыдис хӕстон фидары хуызӕн. Дурӕй амад хӕдзӕртты астӕу ӕнӕсӕттон уӕйгуытау лӕууыдысты икъаты, цомайты, хъамырзӕты, хуыдӕлты ӕмӕ иннӕ мыггӕгты мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтӕ. Адӕмӕн сӕ фылдӕр хай цардысты фос дарынӕй, цуан кӕнынӕй ӕмӕ зӕххы куыстӕй. Хъӕуы алфӕмблай ӕрдзон бынӕтты уыдис тӕрхъустӕ, сӕгуыттӕ, дзӕбидыртӕ. Бирӕ ӕндӕр кӕмттӕй уӕлдай ӕрхон уыдис хурмӕ, донӕй ӕфсӕст, зӕйтӕй ӕдас ран. Бӕркадджын уыдысты йӕ угӕрдӕнтӕ ӕмӕ йӕ фосхизӕнтӕ.
Ӕрхоны хъӕздыгдзинад уыд иппӕт фыццаг йӕ зӕхх. Кодтой дзы хор, Алцыдӕр зайы, Нахторӕй фӕстӕмӕ дзы алцыдӕр зайы, дыргътӕ дӕр дзы зайы. Цы нӕ зайы, ахӕм нӕй. Цӕрынмӕ уыди тынг хорз. Ӕрхон тынг хорз зан уыд. Ӕфтид йӕ дон чи урхон дон, уый диссаг уыд, лӕджджын дон. Стод цӕугӕдон, куыд хон цы зоныс, цъити дон. Уый цъитийӕ цыд. Хост дон, фӕллад дон. Уый уже пайда уыд алцӕмӕн дӕр. Йӕ уавӕртӕ дын куы зӕгъон, йӕ уавӕртӕ уӕд ӕвзӕр нӕ уыдысты. Ӕрхон у мӕнӕй афтӕ конд. Иууылдӕр йӕ хъӕддӕр, йӕ хосдӕр, иууылдӕр иурӕ бынмӕ цыдысты. Фӕлӕ ӕвзӕр цы уыди дон иу куы раивылди, уӕд иу нӕ фӕндӕгтӕ ласта. Хеуидзыг зӕруд. Мӕ уӕле сфадӕттӕ цыдысты, мӕ уый та зӕнгомау уыди тынг.
Ӕрхон тынг рагон цӕрӕнбынат кӕй у, ууыл дзурынц таурӕгътӕ, уымӕн ӕвдисӕн сты архитектурон ӕмӕ археологон цыртдзӕвӕнтӕ. Абоны мыггӕгты фыдӕлтӕ ам астӕуккаг ӕнусты куы рцардысты, уӕд хъӕуӕн йе скӕсӕнырдыгӕй фарс, хӕдзӕртты бын разындысты рагон уӕлмӕрдтӕ, хонынц сӕ Царциаты уӕлмӕрдтӕ. Ӕрхоны цӕрджытӕ тӕргӕйтты мӕй иу хуыцаубоны-иу кодтой Царциаты мысӕн бон. Дыууӕ кӕрдзыны ӕмӕ фынджы дзаг сын-иу хӕлар кодтой. Ӕрхоны рагон зӕххыл бирӕ ӕмбисонд рӕсугъд дзаума ссардӕуыд цалдӕр археологон экспедицийы рӕстӕг. Ӕрмӕст иу алайнаг хӕстон раздзоджы ингӕны разынд фондзсӕдӕ фӕндзай цыппар дзаумайы, сыгъзӕрин, ӕвзист, бронзӕ, ав ӕмӕ ӕфсӕйнагӕй конд. Уыдон хсӕн уыдысты зынаргъ дуртӕй аивгонд ӕхсаргард, цирхъ, хъама, фатдон, ӕрдын ӕмӕ бӕхы саргъ. Хъӕум уыди стыр уӕлмӕрдтӕ, царциаты диссӕгтӕ. Уый мӕ раздӕр сӕ къахта, пчелинӕ, зӕгъгӕ, кӕдӕй фехъуыстайы, уый. Ӕмӕ дзы сыгъзӕринӕй, хъусӕгӕй цы нӕ уыд. Иу ран та дзы федтон бӕх ныгӕд ӕвзист саргъимӕ. Ӕмӕ уый у, уый диссаг у, уый. Пархоны ном зындгонд у ахуыргӕндтӕн йӕ рагон сӕрцӕвӕнтӕй хъобайнаг ӕмӕ алайнаг дугты дзаумайӕ. Ам бирӕ хӕттыты цыдысты археологон куыстытӕ. Архайдтой дзы дыууынӕм ӕнусы райдианы археологтӕ Просков Еуварова, фӕстӕдӕр Евгения Пчелина, дыууӕ мин дыккӕгӕм азӕй фӕстӕмӕ та Эвелина Шестопалова.

Ӕрхонгому рагон табуйаг хӕххон зӕхх, зӕдты бадӕн, дзуарджын бӕстӕ. Йӕ зындгонд кувӕндон ӕртӕлуары Санибайымӕ баст у иу цымыдисаг таурӕгъ. Ӕфтдӕсӕмӕнусы зӕгъы, сахы ӕфсӕдтӕ куы рбабырстой Рхонгоммӕ, уӕд Санибайы кувӕндонӕй фӕдавтой, кома адӕм уым цы хӕзнатӕ бафснайдтой, уыдон. Сӕхӕдӕг ӕхсӕвиуат кӕнынмӕ ӕрбынат кодтой дзуары алыварс, цы стыр хъӕд уыдис, уым. Райсомӕй та хъуамӕ сӕ ных сарӕзтаиккой ӕрхоны цӕрджытӕм. Уӕд ӕрхойнӕгтӕ скуывтой Хуыцауы Масанибай дзуармӕ ӕмӕ сӕхицӕн ӕххуыс ракуырдтой. Уӕд дам дзуар фӕдзырдта ноджы дыууӕ зӕдмӕ, ӕмӕ ӕртӕйӕ, бӕлӕтты хуызы, знӕгты сӕртыл тӕхын байдыдтой, хъӕдыл цӕхӕркалгӕйӕ. Кувӕндоны дуарӕй та фыдгӕнджытыл кӕфойӕ арт ныггуыпп кодта. Уыцы цӕхӕрӕй хъӕд уайтагъд ссыгъд ӕмӕ сахы фсад сау ӕвзалы фестын кодта. Ӕнӕхъӕнӕй ма диссагӕн баззад ӕрмӕст дзуары раз цы бӕлас задис, уый. Уымӕй уӕлдай Ирыстоны кадджындӕрмӕ рагондӕр дзуӕрттӕй иу Нафы дзуар дӕр уыд нымад ӕрхойнӕгтӕн сӕ хъӕу зӕдыл. Алы хӕдзар дӕр-иу йӕ бӕрӕгбонмӕ скодтой бӕгӕны ӕмӕ фыхтой, бинонтӕ цал уыдысты, уал дзулы. Бӕстонӕй бӕрӕг кодтой ӕрхоны цӕрджытӕ иннӕ дзуӕртты бонтӕ дӕр. Ӕз зырйӕфтон табу йӕхицӕн Саниба. Саниба уыди стыр кувӕндон, тынг уый уыди дӕ хъаурхон, цъус сидӕмонты кувӕндон. Уый дын уый Хуыцауы дзуар. Уастырджи, Майрӕмы Мады Майрӕм, мӕ хом-иу сывӕллон кӕ райгырди, уӕд-иу хсырысхастон ме уыны хсырӕй куывтой. Реком! Реком Патоле уыд.
Ӕрхон дӕй хъӕуцъус, луар. Феодони уӕлдӕр Санибай фӕдонтӕ сты. Мыййаг бӕрӕгбон вӕййы октябры мӕй дыккаг хуыцаубоны. Ӕмӕ фыццаг Дӕр ам тынг бирӕ адӕм цыд, фӕлӕ ӕртӕккӕ цӕуын байдтам ноджыдӕр фылдӕр. Мадзырдты бын куы схъомылай мӕ, куы уынай, дӕ хистӕртӕ куыд кувынц ӕмӕ куыд ӕфсӕрмы кӕнынц, тӕрсгӕ нӕ, фӕлӕ ӕфсӕрмы дзуарӕй дӕр. Йӕ фыдӕхӕй тӕрсгӕ кӕнынц, йӕ хорзӕхмӕ йын кувгӕ кӕнынц. Уыдӕттӕ сывӕллонӕй куы уынай, уӕд царды мидӕг дӕр иу ӕндӕр рӕтты дӕр адӕймаг йӕхи ӕндӕрхуызон дары.
Ӕрхоны хъӕуы абон дӕр лӕууынц нӕ фыдӕлты рагон царды цымыдисаг ӕвдисӕнтӕ, сӕ мӕсгуытӕ, гӕнахтӕ, фидӕрттӕ, рухс кувӕндӕттӕ. Уыдон фӕлгӕсынц бирӕ заманты ӕмӕ нусты сӕрты нӕ абоны дугмӕ, ӕмӕ нын цыма сӕ сусӕг ныхас кӕнынц, цыма ивгъуыд рӕстӕг мысынц, цардмӕ ам цытджинагау куы фыхти, Хуыцауы уарзон уӕздан ӕмӕ гъдауджын хъӕбатырмӕ Фӕллойуарзаг адӕм дзы хӕларӕй куы цардысты. Мах фӕлтӕры хӕс абон у уыцы ӕвӕджиауы бынтӕм бӕрнон цӕстӕй кӕсын ӕмӕ сыл аудын. Нӕ фыдӕлты фарн махӕн дӕтты базыртӕ, разӕнгард нӕ кӕны хорздзинадмӕ, нӕ зӕрдӕ нын дзаг кӕны ныфс, хъару ӕмӕ хъомысӕй. Ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй макуы аскъуыйа нӕ бастдзинад фыдӕлты уӕзӕгимӕ, цӕмӕй бонӕй-бонмӕ фидарӕй-фидардӕр кӕной Не ппӕт мыггӕгты уидӕгтӕ ӕмӕ хӕхтӕй бӕрзонддӕр сырӕзой нӕ национ хиӕмбарынад, нӕ адӕмы ӕвӕджиау фарн, ӕнусон кад ӕмӕ ӕгӕрон намыс.